Ejja ngħaddu għal-liebes. Ehm, Andrea tal-abort. Hmm. Kif, kif Andrea fuq l-ommijiet spiċċat Andrea tal-abort? Eh. Interessanti dik. Eh, Nasib relatati ħafna jena. Eh. Imma le għax ħafna jgħidu inti għall-ommijiet taqbess jew tridhom jagħmlu l-abort. Xi trid qed tgħid le għandhom ikollhom il-baby u speċi ta' eħe, imorru ħafna flimkien. Ah, u kif spiċajt fija l-affari? Eħe,
laqas naf jien stess. Ara, jiena meta bdejt naħseb fija, ovvjament jiena meta kont zaħira ma kontx favur l-abort, jien kont kontra l-abort. Ġifiri, trabbejt f'background kattoliku għal kemm il-ġenitur tiegħi mhux reliġjużi ħafna ġifieri, mm. imma mort skola tal-gvern u kellna teachers ta' religion u rajna the silent scream. Kombinazzjoni dak kien ma kontx mort l-iskola, ġifieri qatt ma rajtu. U kienu qalu l-isħabi rajna dal-film. U ma kont nemmen li huwa qtil. li m'għandux isir, jiġifieri qatt, bl-ebda raġuni. U infatti meta meta ħriġt ila jien, l-ewwel qed ma kienx laqas biss daħlitli f'moħħi għax kifetlek kienet xi ħaġa pożittiva li rajt għalija. Imma imma eh, laqas li kieku, ġifieri naħseb kieku kont ngħid eħe eh, issa din hija responsabilità u issa rrid inġorra għax hekk trabbejt. Hmm. Ġifieri trabbejt b'dak il-ħsieb. Però mbagħad ovvjament tikber u tibda tiltaqa' man-nies mhm. u jiena dħalt fid-dinja soċjali u sirt social worker u bdejt nara stejjer differenti u bdejt nara ċirkustanzi differenti u bdejt nara n-nisa jbatu u sirtom jien ukoll allura iktar u iktar fimt xi tfisser tkun om mhm. u xi tfisser trabbi tarbija u tifla. u xi fissru d-diffikultajiet. Issa jien ovvjament kelli sapport kbir, ħafna kelli sapport. Allura assolutament. Inti li il-fema is-sofferenza li rajt. Is-sofferenza. Is-sofferenza u il-fatt li il-mistħija ta' dawk li jagħmlu abort ukoll. Ġifieri jiena meta ltqajt ma' nisa l-ewwel mara li ltqajt magħha li għamlet abort, kont għat kont, kont studenta, ġifiri bħala parti mill-placement, fuq violenza domestika ġifiri, u kienet mara li kienet hija kienet edha f'relazzjoni violenti u kienet kbira fl-età, kella naħseb rip l-40, jekk mhux fuq l-40, it-tfal kienu kibru, eh, kienet rabbit biżejjed isu dan saħħaw dan biex tiddeċidi li titlaq l-raġel u ħareġa tqila. Ġifiri. Vilment apposta biex. Xorta ma kienet ċara, ah. ma kienet ċara, kienet jider ċar li kienet probabli jew mod violenti, jista' jkun għax di kienet situazzjoni ta' violenza, għax jinsirt nafa wara, wara li għamlet l-abort. U di rakkuntat li kif eh, speċi ta' dak kella xi ħabiba barranija li kienet toqgħod viċin tagħha u di rranġatilha u għenita biex titlas għalija. Anka biex titlas għalija kienet rat kif għamlet u selfet il-flus għax ma kellix flus, eċċetera. U kienet bdiet tgħid li din l-istorja meta mela, ġiet għandi. Ħa nippruvaw nitfgħu naqa' parametri fuq il-konverzazzjoni. Mhm. Inti Mela, huwa ċar li nbiddilt femtek fuq l-abort mhm. minħabba li rajt ħafna sofferenza u għal mhm. daqstan ta' teħed dan bżon li kun li kun available. Illum il-ġurnata, pero, eh, one lim xorta ta' abort eh, tappoġġa, ma nafx eżat jekk hux dik il-kelma, spiex ta' li. Wieħed hawn.
Le le fis le ma xi wieħed, jiġri inti bħalma taf tista' jew tagħmlu bil-pills jew tista' tagħmlu bil forceps, forċipi, u xieġajdulu. Ma eh, tanċa domisiru da. Eh, eh, Xini differenza bejtni? Wahda jes biex naħseb meta jkunu ta' tlet xhur jew inqas u xejn. Illum anka, illum anka aktar ara. Miex ix ħanibdew, għaxek. Lim xorta ta' abort u permessibli għalik. Anka, anka, anka li għalik permessibli, speċa fil-kuntest tal-moralità ta' Andrea Dibin. Lima fazi. Lima fazi, eżat, eżat, lima fazi ta' tqala. All right, all right.
Mela, ehm, ejja nibdew mill-fatti. Għax jiena li għadli, tista' tajli jew ma tittasal għalija. Għana sal għalija. Għata sal għalija.
Mela, inti, ejja nibdew hekk. Il-maġġoranza assoluta tal-abort, mhm. maġġoranza assoluta tnejdu iktar minn 90%. Mhm. Isiru fl-ewwel tnax il-ġimgħa ta' tqala, fl-ewwel trimestru. Sewa.
Il għaliex inti jekk ehm, in-nisa mara tinduna li hija tqila u ma mm. tridx tibqa' tqila, mhux ħadd qod tistenna ta' kemm ikoll erba' xhur tqala jew ħames xhur tqala jew sitt xhur tqala, mill-ewwel ħadd tipprova ah, tfittex. Ah. Hija xi ħaġa naturali. U din fil-pajjiżi anka fejn l-abort m'hemmx liġi fuqu, ġifieri huwa legali Lanqas hemm liġi, l-Kanada pereżempju, lanqas hemm liġi, huwa legali at any point. M'għandekx liġi fuqu, m'għandekx liġi, lanqas hemm liġi. Huwa regolat fis-servizzi tas-saħħa biss. Ġifieri hemmhekk ukoll, jiġifieri d-disgħin fil-mija, l-maġġoranza, anzi iktar minn disgħin, qed ngħid disgħin on average, isir fil-bidu. Issa, fil-bidu ta' tqala, sa tnax-il ġimgħa jsir bil-pinnoli, ħafna drabi qatgħu sa minn nies għax inti għandek ċertu kundizzjonijiet fejn ma jistax isir bil-pinnoli mediċi. Hmm. Rari, imma fil-maġġoranza. Rari x'perċentwal.
U le rari. Perċentwal.
Ma nafx eżatt il-perċentwali, ma nafx eżatt il-perċentwali, imma naħseb inqas minn 5%. Rari, għaliex il-maġġoranza jistaw jużaw. Imma ġeli tkun ukoll preferenza, għaliex dak li jkun jgħidlek le, jina rrit mur ġo sptar unkun neħles, ġifiri jista' jkun hekk ukoll. Però l-maġġoranza llum ta', ta, ta pajjiżi fid-dinja mixjin żviluppati, ovvjament qed nitkellmu hawn. Mm. Mhux qed nitkellmu fuq fu, fu pajjiżi fl-Afrika u hekk. Qed isir b'daw il-pinnoli. Ġifiri, u l-pinnoli anka jekk ġili jmorru klinik Mhm. u jtuhom l-ewwel waħda, u mbagħad imorru d-dar, u mbagħad jerġgħu jmorru u jtuhom it-tieni. Issa saru ġieli jtuhom l magħhom id-dar u jgħidu l morru d-dar u għamilha waħdek id-dar. U bil-COVID ħafna pajjiżi qalbu kompletament għal home abortions. Ġifiri, u għaw Malta dak huwa l-unika option. Satna xil-ġimgħa ġifieri jekk tagħmel l-abort bil-ġimgħa tista' tagħmlu safe waħdek id-dar. Sejf waħdek id-dar. Mela, Dik li tuħu tgħid żewġ pills. il-WHO. Mhux tnejt ittieħu, tittieħu mela inti għandek żewġ tipi. Ħa nidħlu fit-teknika sa. Għandek em, pinnola jgħidu la mifop- mi- mifepristol Ok. u pinnola mizoprostol, żewġ tipi ta' pinnoli. Mifepristol jieħdu waħda. U mbagħad em, mizoprostol jieħdu daqs erba' bej erba jew sitta kull, per eżempju, kull satej, jew kull mm. erba sijat, ċertu dana. U tibqa toħodhom għal xi 24 sija. Mm. So li jiġri pratikament dawn il-pinnoli ma' xulxin jikkawżaw bħalli kieku jisu korriment. Mux ħanajt li ju korriment għax laħar li jetta kiena minnħali u għalli għet naqqas mill-esperienza ta' nisa li kollom korriment naturali li għax għalihom hija huma ma jridux li jiġi kumparat mal-abort. Imma So. ekku, Ah. ekku, huwa infatti jekk mur l-isptar, Ko- Korriment impost. eżatt, huwa Spej.
korriment imp- imma jekk mur l-isptar Aha. em, u tgħidilhom għandi korriment Sewa. u qed qed nesperjenza korriment, per eżempju, għandi d-dem naħseb għandi korriment jew xi ħaġa hekk jew għandi em, jekk ma tgħidilhomx li ħadd il-pinno li m'hemmx mod li jindunaw, U hija l-istess tip ta' kura li ħajtuk. Sewa.
Iġifiri, iġifiri assolutament xej differenti. Issa, iktar ma jgħaddi żmien, illum il-ġurnata ħafna drabi iktar tard, ħafna ħafna pajjiżi għadhom jużaw il-metodu. U l-pil, ovvjament, illegali, għaw Malta dil-pil, għax id-dilawa xorta ta' bord. Din hija illegali.
Però, ehm, Esaċ, din hija interessanti. Esaċ, ħadd ma jaf eżatti legalment jekk hux illegali jew legali, għaliex din aħna parti mill-Unjoni Ewropea. U l-pill u daw il-pinnoli huma regolati fuq bażi Ewropea li hu legali u aħna inti tista' ma jkunx hawn mediċina available hawn Malta u ġġibha mill-Ewropa. Għax aħna parti mill-dan. Li huwa interessanti. Li huwa legali.
Ġifri jekk inti ġon iġib dil-pinnola mhm. u tgħid eħe jiena ġib dil-pinnola, probabbli laqas jil u ħanoħodha u tiblaħħa inti. Mhm. Probabbli dik mhix illegali. Għax inti ma tistax tkun pregnant. Allora l-imparti tiġi. Li huwa legali huwa li t-termina tqala. dak li huwa legali. Ġifieri jiena kien ġib il-pinnoli eh, jkunu u jkunu qegħdin id-dar u xi ħadd jgħid li int għandek il-pin taf kif jiġu jagħmlu xi rejd fuq u ħajjarrestaw.
Huwa illegali.
Huwa illegali.
Mhux illegali li nispara lil bon. Li noqtlu problema. Li għandek eħe. Le, le, le, le, kollok il-gan. Le, le, ma.
Mux illegali li kollok l-arma. also not illegal.
Le, ma inti, għax inti ma tistax tkun tqil.

Mhux jekk mara tagħmilha, jekk mara tqila tagħmilha. Eżatt, jekk mara tagħmilha bl-intenzjoni li termina tqala. Eżatt, li huwa legali huwa li tittermina tqala, mhux il-pinno li huma legali, mhumiex xi kok, daqqa, mhumiex xi ecstasy daw. Ġifieri mhux qegħdin taħt id-dangerous drug ordinance jew xi ħaġa. Ġifieri jekk isbuhom lok id-dara bli. Ma le, ma ngħidilhom irridhom għall-kelb forsi, jien naf. Qed tifhem ġifieri. Għalli għax għandhom użi oħrajn. Ġifiri ma tantx jużu użati, imma għandhom użi oħrajn, ġifiri waħda minnhom minna li tista' tiġi użata f'xi tip ta' problemi fl-istonku pereżempju. Ġifiri għandhom użi oħrajn huma parti minn hekk. Il-bon qed jibgħat li we're not endorsing, obviously we're not endorsing people doing any medical activity.
Qed nagħtu biss eh, l-informazzjoni. Qed nagħtu biss l-informazzjoni. Andrea Dibin qed tagħti l-informazzjoni. Eh, dak id-disclaimer tas-soltu li bdejnieh meta kena l-marka mill-leri, jekk jogħġbu. Eh, mela, xkont ngħidu, allura, mela, huma ma tlix. Għax jiġri wara. Le, li ma xort li ma xorta ta' abort li inti moralment komda bih. Le, jiena ma jiena ma nagħmilx differenza bej il-metodu jekk hux ser. Le, ah, jekk li flima trimester. Eħe, issa ovvjament, ovvjament, inti għandek ehm, ċirkostanzi, għandek ċirkostanzi li ehm, ikun hemm fej l-abort isir iktar tard. U ħafna drabi daw iċ-ċirkostanzi kollhom x'jaqsmu ma' saħħa tal-mara jew jew jew jew anka ma mal-fatt ġifri għandek ċirkostanzi fejn jgħidulhom ikun hemm dijanjożi ta' fetal fetal anomaly. Ġifri li, li l-fetu ikollu problemi kbar li jew ħa jmut waqt it-tqala jew eżattament kif jitwieled fl-ewwel ġimgħat. U f'dawk il-każijiet, jista' jħejjat il-każ il-bżonn li jkun hemm bżonn ta' abort iktar tard. Allura jiena ngħid hekk, jiena ma nistax ngħid saw. Għaliex kif ngħid saw, ħajfeġġ dak il-każ partikolari li dil-mara hija suwiċidali pereżempju, qed tgħid jiena jekk ħatħalluni b'din it-tqala jiena ħammur naqbeż. Eh, u f'dak il-każ moralment jiena ngħid allura dija għandha 13 il-ġimgħa mhux 12 il-ġimgħa nħalli tmut għaw tmur taqbes għax jiena ġo moħħijiet sa 12 il-ġimgħa għalfejjed sa 12 il-ġimgħa. Allura b'mod ġifiri leċitu b'mod assolut il-parametru assolut huwa sakemm dak il-fetu jista' jgħix barra mill-ġisem tal-mara. U nfatti ħafna drabi fejn ikun hemm ċirkustanzi fejn għandek pereżempju jinnaf mara li tbati bi pressjoni għolja, jew għandha jinnaf xi kanser pereżempju li tittuħu l-kura jew jew jew problemi f'qalba li jekk ħad kompli bitqala din iktar, speċjalment iktar. Perikola la ħajjita priek l-embżja u ħafna. Li jekk tkun f'ċertu situazzjoni, jekk il-tarbija ħad tkun viabli, mm. nippruvaw nsalvaw it-tnej.

Ta' 24 ġim, 5 jew 6 ehm, U bħala raġunijiet għall-abort. Ehm, allura jiena ngħid, allura anti għandek ħafna pajjiżi jagħmlu hekk ngħidlek ġdan li ah. imma naturalment in-nies kif qed ngħidu ma jfittxux li jagħmlu abort ta' sitt xhur, ħatmu eh. miġnun, ġifieri ehm, li ħanuqat nistenna sa' siċċur un bat isma li deċidejt ma' rich baby ta' u eh, eh, dana. Imma Kif qed ngħidu, jiġifieri jiena naħseb ħafna pajjiżi jagħmlu dal-parametri jgħidu sa tnax-il ġimgħa għal ehm, any reason, jew socio-economic reasons, jew eh, daw raġunijiet soċjali. Sewa. Umbat, ehm, iktar tard, biss, mhm. bħall-Irlanda, per eżempju, hekk għandhom, jekk il-ħajja tal-mara tkun fil-periklu, jew jekk hemm din il-dijanjosi li trid tkun dijanjosi mhux minn tabib wieħed imma minn żewġ tobba li il-fetu mhux ħajjejx. Sawa. Ġifiri għandhom daw it U raġunijiet psikjatriċi li sebdejt issemmi l U raġunijiet ta' saħħa imma diffiċli, ġifiri skont il-pajjiż imbagħad dawk. skont il-pajjiż. Diffiċli biex skont il-pajjiż, ġifiri biex ikun hemm pereżempju f'pajjiż fejn għandek iktar eh, Ara per eżempju l-Ingilterra. L-Ingilterra sa 24 ġimgħa mhm. u għandhom dik il-waħda. U ma jagħtux raġuni, imma U għal- u għalhekk hija daqshekk tard biex biex iħallu raġunijiet kollha mingħajr xi Minar ismu. martikolaw eżatt. Eżatt. Għal-Kanada kif qed ngħidu m'hemmx liġi em, u jiddeċiedi t-tabib u jiddeċiedu s-servizzi ta' saħħa jkun hemm ħafna raġunijiet fejn jgħidu le di mhijiex il- il-medical path li rridu nieħdu u ma So. ssirx. So, Ġifieri Ġviri, em, Andrea Dibin, jekk qed tadvoka, qed tadvoka għal Mhm. Għal- għal- abbord li huwa sa 12 il-ġimgħa jista' jisseħ għal kważi kwalunkwe raġuni. Imma ma nixtieqx, ma nixtieqx ngħid eħe kirri, ta' xkull darba. Le, mhux trid, like moralment biex intkun. Le, ma moralment, le, moralment. Kif qed jgħid jiena moralment, moralment jiena ngħid li għandha li l-mara għandha moralment laqas inħares hekk jien. Moralment nidħol minnaħa l-oħra li ngħid kull mara għandha il-fakultà tagħha li hi taf is-sitwazzjoni tagħha, li hi eh, taf ir-raġunijiet tagħha, li hi għandha tieħu din id-deċiżjoni jekk hemm eh, il-professjoni medika involuta flimkien mal-professjoni medika u min jien jien biex niddeċidi otherwise. Ġifieri jiena ma rridx jien ngħid sa hemm, sa hemm, sa hemm. Però jekk għall-argument pereżempju qed nara eh, jkun hemm mara ta' ħames xhur eh, ma dejja bitqala qed tara tespandi qed tara l-stretch marks ta' għażhom jien modella jien sexy ma rridx dawn l-stretch marks jħorġu l-vini eċetera eċetera. U di tiddeċiedi f'dak il-punt biex tissalvagwardja id-dera tagħha. Daw l-affarijiet, John. Jiġru ma jiġrux?

il-frivolità jew inqas li inti bħala xaħat, sekonda, li inti bħala xaħat li qed tadvoka għall-abort. Ehm, tqis il-ħajja umana partikolarment għan nies li huma mm. pro-life. Allura huma tikejlu jgħidu eh, isma' di taħseb li stretch marks hija huma raġuni tajba biżejjed. Huma bażikament li qed jagħmlu qed jitfgħu l-affarijiet eh. bilanċ. Jiena ngħid ehm, l-ebda abort mandu tabella di tajba di ħażina di, di dana, ġifiri għanda tkun il-mara li jieta fiċ-ċirkostanzi tagħha. Forsi dik il-mara li għanda l-stretch marks ħalli nużaw tal-stretch marks tant hija xi ħaġa kbira li li din qed tikkawżala depressjoni qawwija mela jien naf x'in is-sitwazzjoni tagħha. Hmm. Però, però, ta' ħames xhur tqala, jiġifieri ta' ħames xhur tqala, huma ftit il-pajjiżi li ħaj ħallu l-abort eh, isir eh, minħabba l-istretch marks. U jekk Malta, jekk Malta, jiġifieri ma jridux imorru jistgħu jieħdu eh, id-deċiżjonijiet bħal pajjiżi oħrajn. Jiena Ara, jiena nħares lej l-esperjenzi u lej il-fatti, ġifiri jiena jiena il-raġuni għandek

inti kemm tippreġa dik il-potenzjal ta' ħajja u biex jaraw mela jiena John mal-ewwel jifhem jekk diġi stuprata mal-ewwel nifhem għalfejn. Infatti jiena jiena immur anka li lin minn dawk ir-raġunijiet. Ġifieri aħna bdejna bihom dawk ir-raġunijiet anka bħala Women's Rights Foundation konna edna tal-inqas l-abort ikun legali f'daw l-erba' ċirkustanzi. mhux għal kollox, hekk konna bdejna. U għamilna hekk għaliex fimna l-kuntest Malti, xinu, allura edna diffiċli li morru oltre, anka kien u anka u kola li xsa dak iż-żmien drittijiet umani l-ġnus maquda kienu jsemmu dawk l-erba raġunijiet Eh, bħala fej assolutament il-pajjiżi għandhom jagħtu aċċess. Ġifieri ħafna istituzzjonijiet differenti. Illum l-ġurnata bidluha. Dik nistgħu ġest ma nagħtux kasa dak li għedu ġnus maquda. Għanna dik għanna dik lażla. Nistgħu. Eh, x'tagħmel allura ġnus maquda? Eh, tista' toqgħod tafżana, toqgħod tafżana. Isa Hizzler hawn da jgħidlek għamilt ħażin. X'se tagħmilli? Xejn. L-unika ħaġa li tista' tagħmel hija li jkun hemm mara li tella l-istat il-qorti Umbat tmur anka l-qorti ta' drittijiet umani jew fl-Ewropa, eccetera. Umbat eh, iwaħħal l-istat multa u jgħidlu għamilt ħażin. U jtija kumpens lila. Mm, mm, mm. Ġifiri, ma jistax. Umbat ovvjament jekk ikun hemm ħafna li jagħmlu għadi, kif ġara per eżempju bid-detention centers kien. Meta kien hemm ħafna immigranti li jibdew bdew itellgħu lista tal-qorti u li qed jiksrilhom id-dritt uman tagħhom, u mbagħad qisu kien il-gvern iddeċida li jibdel il-policy. U kien hemm nagħmilha di li ehm, rasaq l-istat? Le. Sissa le. Mela, ehm, Malta, l-Irlanda għamluha, għamluha l-Arġentina, għamluha l-Peru. Le, le, Malta tnajn.
Malta le.